Welcome my people, dis na Abuja Talk Talk, di latest pidgin news show wey be say dey give una inside gist of wetin dey happen for Abuja and across di world. And now again, I don come with better tori for una wey be say dey happen for this December period. Some people do Oble December, some people do Bele Bele December. So I no know the one wey you do, but anyhow sha, I don come again with another gist. And we go dey look into the likes of politics, economics, entertainment and many others. You know how to take dey do am for here. Just carry your seat, sit down. make we enter the tori proper. And the first segment wey we go dey look into today na politics and under this politics, the family of Nyesom Wike don go celebrate their pikin Jordan Wike wey be say just bag another certificate for Masters of Law degree for the school of Queen Mary University for London. All the family just dey jubilate, dey celebrate this win wey they don get. Anyway sha, congratulations Jordan Wike. And the next segment na economic news and under this economic news so, nafdac don close one chinese supermarket for abuja and dey say di reason na becos say dey dey sell goods in chinese language label i no know why dey dey do like dat but again dey don stop am becos e dey bring risk to public health and nafdac don also warn all business owners say make dem beta stop am and make dem beta take proper law if not. Di second tori under dis segment na say transport fare don increase again for Abuja dis new year wey we just enter. Passengers don dey complain say dem don increase transport fare with thirty percent again and all di drivers don dey tell dem say no be their fault, na high cost and maintenance and fuel wey no even dey. So dem no get how dem wan take do am na why dem dey manage am like that. So abeg make una no vex, na only God wey dey dis heaven go help us for dis country. Hmm. Di next segment na entertainment news and for dis entertainment news so, na Portable dey hail Burna Boy for social media beef. I just tire for dis music industry we get o. Una remember dis adage wey dey talk say a friend of your enemy na your wetin? Enemy. So as e dey be so, Portable and Davido bin dey close one kind one kind before you know one thing one thing happen dey come separate. Burna Boy just dey na, you know the way dey take dey throw shade Ajase, Burna Boy come dey throw shade give Davido, na him Portable pick am up dey support Burna Boy dey tell am say only one na number one for this industry and nobody fit take him place. Na the matter wey dey happen for social media be that now o. And the next segment na security alert. E get one bomb explosion wey happen for Islamiyah school for Bwari on the sixth of January twenty twenty five and I hear say the two people wey been dey couple the bomb dem die and other two dey come injure. Now police don go arrest the owner of the school for investigation and I dey wonder why because shey na the owner of school go bomb him school. Anyway sha na God go help us for this country. And the next segment na event and conference. Under this story for event and conference, the Abuja International Education Fair go shele on the 29 January 2025 for Transcorp Hilton Hotel and this event go connect students with universities abroad and they go also give them chance and opportunity to learn about scholarship. for there so no miss this opportunity for anything. And the second story under the event and conference be say the UN Women Office don host big conference for Abuja and they go dey yarn about gender equality and wetin women fit do to enter governance. Ah, this one sweet well. Anyways, the event go run from 10 to 12 January 2025. Try make you no miss am, make we go collect power. power is needed. And the next segment na weather report. Name don talk say harmattan don full ground anyhow. Ah, I wonder whether snow dey even dey fall during the harmattan. Say me don even tire. But anyway, they say make everybody protect their skin and nose from all these dust wey dey fly up and down. And most especially asthma patients, make they take care of themselves this period because the harmattan strong die. And the last segment na sports update. Nigeria athletes dey don already dey train themselves for the upcoming sports festival wey dey happen for May twenty five and dis time around dem don dey ginger their self well well because dem wan collect all the melders wey dey for dis country so wetin we go do be say we go try support our own so dat dem no go fall our hand o. So my people na all the gist wey I get for una today for dis Abuja talk talk make una remember say by next week again I go come with better tori wey be say don happen I still remain una favourite host Adabike I go see una next time una bye bye.
Vibes and Cruise.